ahee ri perile eka wena miyingiseri kusuka kwihi na kwihi laha u yingiseleke munghana lonene fm makomba ndlela ri kona eka madyambi ya siku ra namuntlha namuntlha i siku ra vumune eka n'hweti leya n'wendzamhala i n'hweti ya ku hetelela eka lembe ni ku amukela eka documentary ya ku dyondzisa swinene documentary ya ku lemukisa Documentary leyi vulavulaka hi khume tsevu wa masiku ya ku lwisana na ku xanisiwaka vamanana na vana eAfrika-Dzonga ku nga ri Afrika-Dzonga ntsena kambe Afrika hinkwayo hi ku angarhela ku nga ri Afrika ntsena mhoni ku misava hinkwayo jikelele hi ka hi lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana laha hi nga ngheneriwa swinene hi ntungu wa ku va ku xanisiwa vamanana na vana laha tanihi munghana lonene fm makomba ndlela hi nga yimeki na swona hi yo mhaka eka madyambu ya siku ra namuntlha hi mi tisela documentary leyi lemukisaka um hi ku xanisiwa ka vamanana na vana ku nga ri khume tsevu wa masiku ntsena kambe lembe hinkwaro ka rona 365 kumbe 366 days elembeni hi lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana eka documentary ya madyambu ya siku ra namuntlha langutela leswi
n'wana yelweyo u sungula ku onhaka kumbe ku directa vutomi bya ye a ha ri ntsongo u tikuma u tirhisa matimba na le kaya munhu wa xisati kaya ka vana va wena u va u ri rude vavanuna a yi a chava ku vulavula swilo leswi hi nga hlangana hi nga hlangana swona kumbe hi hlangana na swona vuton'wini silence hi ku ya ka yona na hi yo vini it is abuse in another form move before it's too late
masiku lawa ya khume tsevu ya kulisana ku xanisiwa ka vamanana na vana xana ya sukela kwini nakona a ku humelele yini hi mina khensani hlekani kusuka eka commission for gender equality commission ya ndingano wa rimbewu Eh, pfhumba leri ra 16 days of activism on no violence against women and children i pfhumba leri nga sungula malembe ndzhaku malembe ya vo 1991 ematikweni ya le handle kambe ri fikile etikweni ra hina hi lembe ra nineteen ninety nine laha hi nga ri adopt-a tanihi tiko mara mi ta tsundzuka ku ri loko ri fika etikweni ra hina a ri a ku ri pfhumba leri a ri a ri vulavula hi vanhu va xisati ntsena mara hikokwalaho ka ku etikweni ra hina madzolonga lama a ma kongomisiwi ka vanhu va xisati ntsena ya kongomisiwe na le ka vana. Vana va dlayiwa, vana va pfinyiwa, vana va endliwa swin'wana na swin'wanyana leswi hi swi tivaka. So ivi hina hi ri extender tanihi tiko hi katsa na vana. Um pfhumba leri ri sungula hi ti 25 ta ta November ri hela hi ti 10 ta December. Um kwalaya xikarhi ka rona ri katsakatsa masiku ma nkoka. Um xikombiso hi ti 25 ta November i siku leri hi ri vitanaka ku ri International Day of No Violence Against Women.

Hilaha tanihi tiko hi ringetaka matshalatshala ya ku ya ku lemukisana na ku tsundzuxana na vaaki vubihi kumbe ku onha loku madzolonga a nga na kona exikarhi ka rixaka, hi tlhela nakambe hi hlohlotela vaakatiko hi nkarhi lowu ku ri a va a va tinghenelerisi a va vi xiphemu xa ku lwisana na madzolonga lawa. Ni nga ku migingiriko yin'wana tanihi khomixini leyi hi yi endlaka. i ku i ku langutisisa milawu ku ri milawu ya hina leyi nga kona leyi nga vekiwa hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku lwisana na madzolonga yi le ku fikeleleni swikongomelo swa yona yi le ku endleni leswi yi nga vekeriwa swona hi tlhela nakambe nkarhi lowu hi hlohlotelo vanhu ku ri a va vulavurisani vanhu va xinuna a va vulavuli na hina hi vulavurisana na vona ku ri va kota ku twisisa ku ri ku ku ku tirhisa madzolonga kumbe matimba ku susa swiphiqo. a hi a hi leswi hi swi nga ta hi yisa helo so hi hi hlohlotela vanhu va xinuna ku ri a va ringeti ku papalata ku tirhisa madzolonga na matimba ehenhla ka vanhu va xisati loko va ri na swiphiqo xin'wanyana i nkarhi lowu wa hi hi nge hi fike kwini tanihi tiko hi tshama hansi ni nga ku hi hi leswiya hi xilungu va nga ku ku teka xitoko hi tshama hansi hi langutisa ku ri tanihi tiko laha hi nga fika kona hi ku hi ku tsundzuxana kumbe ni ku lemukisana na na vaakatiko swi ringanile na. Hi ku mi ta tsundzuka, a hi a hi nkarhi wa 16 days ntsena lowu hi hi lwaka na madzolonga. Tanihi tiko, hi lwa na madzolonga 365 days lembe hinkwaro. Kambe nkarhi lowu i nkarhi lowu hi va ku ri hi hi hi hi va na nkarhi wa ku tshama hi langutisa ku ri mi migingiriko leyi nga va kona exikarhi ka lembe yi tswale mihandzu na. Migingiriko leyi nga va kona exikarhi ka lembe yi fikelele vamani, a yi fikelangi kwini? Hi tlhela nakambe hi nkarhi lowu hi langutisisa hi vulavurisana na na na vanhu lava va nga hlangana na madzolonga lava hi xilungu hi nga va vitana ku i ti-victim va va kota ku hi hlamusela switori swa vona ku va hlangane na yini hikokwalaho ka yini ivi hi tlhela hi ku ka mfumo wa hina mfumo a va a va tiyisisi milawu ya vona loko ku ri ku ku na ku na ku na ti-gaps kumbe ku na laha swi nga tshamangiku kahle va kota ku ku ku ku lunghisa na ku na ku nyika risiva ka vanhu lava nga tirhi ku vanhu va le ku tirheni hi nge vuli ku vanhu a va le ku tirheni ku ku lwisana na madzolonga um ku na nkarhi wun'wani u twa vanhu va ku a hi maphorisa a va tirhi a hi maphorisa hinkwawo va nga tirhi ku na vanhu lava tirhaka so hi nkarhi lowu i nkarhi lowu hi tlhelaku hi va recognize hi nyikaku risiva ku ri ha khensa ku va mi ri ku tirheni hi ku vanhu va va va ri ku tirheni a xikarhi ka lembe vamanana va ku tala eAfrika-Dzonga va le ku xanisiweni nakona eku xanisiweni ka vona va va va mafanato a va lava ku vulavula hi yona mhaka leyiwani a va lavi ku mangala milandzu leyi emaphoriseni a hi twini leswaku va xiphorisa va ri yini hi mhaka leyi a ku ri perile a ka vayingiseri va munghana lowunene fm loyi a vulavulaka i Sergeant Ridgewell Rikhotso mbulavuleri wa xitichi xa maphorisa xa Giyani Eh ka nhlokomhaka ya hina ya namuntlha hi languse madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu loko hi langusane na masiku ya khume tsevu ya ku lwisana na madzolonga loko hi languse vana na vaxisati ku na timhangu to hlaya swinene leti ti kumekaka ti karhi ti mangariwa kambe ka ha ri na ntlhontlho swinene wa vaakatiko lava va nga pfumeleki ku va va kumeka va mangala milandzu ya ku xanisiwa ngopfungopfu loko swi ta aka vanhu va xisati va ha ri kona vanhu va xisati lava va chavaka ku humela erivaleni lava va nga swi tsakeleki ku va swi tiveka ku ve le ku xanisiweni ngopfungopfu aka vanhu lavakulukumba mi kuma ku va va va ri karhi va tshama mi kuma ku ve le ndyangwini vana vana Se loko swi fika lava xanisiwaka ku va na leswiya swa ku mina tanihi mutswari swi vula ku loko ku ri ku ni humesela mhaka ya mina erivaleni hi ta hambana na papa vana tiko ri ta ku yini na handle ka ku tiko ri ta ku yini va tlhela va ya langutisa timhaka ta ku va ta vana voho va ta langutisa mutswari njhani endzhaku ka loko a ta va a teke xiboho xa ku mangala hi ku leswi vona va swi langutisaka lexi taka ngopfu emiehleketweni ya vona i ku va va tibyela ku loko se ku hambaniwini swi vula ku a ka ha ri na vutomi ku ya emahlweni. Ku na ku tshemba ka leswaku vanhu va ndhuma va hoxa xandla hi lokukulu eka ku va va xanisa vamanana na vana eAfrika-Dzonga. Xana swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi ke? Avuxeni vayingiseri va Munghana Lonene, vito ra mina hi mina Tiyiselani Mnisi na n'wina mi ni langutiseke eka video leyiwani. E, namuntlha ni te ku ta tsundzuxa eka timhaka ta activism eh, against violence ya eka vana na vanhu va xisati hi ndlela leyo eh, ku ri vanhu lava va nga na ndhuma kumbe ti-celebrities marito man'wanyana va na leswiya swo titwa onge ti va na matimba ya ku va nga kuma munhu un'wana na un'wanyana swi va swi karhi swi swi hoxekile munhu wa gangisiwa munhu ma tivulavurisela eh loko swi tsandza swi va swi tsandzile van'wanyana hi nga tirhiseni matimba ya mali to lure this women into us mi kuma ku wena u tirhisa fame kumbe u tirhisa mali ku koka munhu luya mi swi vonaka ku ri eh, wa yi lava mali leyi na swin'wana na swin'wana swi va swi ri abusive sweleswo hi ndlela leyo ku ba munhu ku n'wi khomakhoma na swin'wana na swin'wana swi va swi nga tshamisekanga na makatla most celebrities a va koti ku dilana na issue eh, eh, ya ku va makatla kumbe pride leyi u va ka u yi kuma hi ku va u celebrate-iwa hi vanhu vo tala u tikuma u tirhisa matimba na le kaya munhu wa wa xisati kaya ka vana va wena u va u ri rude a hi veneni na rirhandzu hi komba rirhandzu hi titsongahata um hi kota na ku va hi yingisela vanhu va xisati va fanela ku va va yingiseriwa na vona a hi va yingiseleni hi yingisela na vana va hina loko ku va na ti-conflicts kumbe ngopfungopfu loko i titwa ku a wa ha swi koti kumbe switwi swa n'wina swi fambile mi nga fositeli ma ha tikuma mi ri swin'we hikuva sweswe swi ta resulta ka ku va mi vavisana eh swi swi hetelela laha swi fikaka laha swi nga ha tsakiseki eh loko u dumini hambi u ri na matimba njhani u nga ti byeli ku ri wena u ta hetelela u kume munhu un'wana na un'wana evuton'wini munhu u fanele u kota ku ti vulavurisela mi twana loko mi nga twananga a mi twananga na a woman's no yi fanele yi tshama yi ri no loko n'wansati a ala xo karhi u arile hi nga tirhiseni matimba ya mali kumbe van'wanyani mi mi endla leswa swo loko munhu a pfumala xo karhi mi n'wi endlela mi n'wi endlela kasi mi le ku n'wi kokeni ka ku va mi kota ku va mi n'wi tirhisa hi ndlela leyo swi va swi nga sasekanga tanihi maafrika-dzonga a hi ve na ni nyandza yin'we hi lwisana na mhaka leyiwani vamanana lava xanisiwaka eAfrika-Dzonga a va xanisiwa va ri enhoveni va xanisiwa va ri emigangeni yo karhi leyi ku nga na varhangeri se eka siku ra namuntlha hi vile na nkateko wo burisana na hosi Nkuzana va hi byela leswaku xana vona etikweni ra vona loko va tshuka va hlangana na timhangu ta ku xanisiwa ka vamanana kumbe vana va endlisa ku yini. No, ni khensile muhaxi aka nkarhi lowu mi ni nyikaka wona, xikan'we na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lowunene FM. Ni ri Hosi Nkuzana kwala tikweni ra ka Nkuzana. Ni rhandza ku khensa na nkarhi lowu, hi khensa na n'wina loko mi ti nyikete ku tshinela hi vulavurisana, hi kombisana, hi timhaka ta 16 Days of No Violence eka Vaxisati ni Vana, tanihi loko mhaka leyi yi ri yona leyi sweswi yi nga xiphiqo lexikulu, yi ri yona leyi sweswi hi nga ku voneni yi kha yi teka vutomi hi ku hambana-hambana ku suka eka vana ni le ka lavakulu. Muhaxi, mi nge ni vula ku ri swiphiqo leswi. Tanihi loko hi kha hi hanya kwala tikweni kwala ka Nkuzana ni nge vuli ni ku a swi kona, swi kona. Hi nga va ho va na nkateko wa ku va hi nga se hlangana na swona se timhaka ti bihile. Loko hi tshuka hi hlangane na swona la ka Nkuzana hi va na nkateko wa ku hlangana na swona van'wani va tsemeka nhlana ti nga va ti next door ti nga va ti family members. va ya eka tindhuna, va ya eka timembara ta khansele, va ta eka mina tanihi hosi ya vona, va fika va hi rhipotela. Loko hi rhipoteriwa tikheyisi ta muxaka lowu, hi va hi nga rivalangi ku ri hi hanya eSouth Africa, hi famba hi nawu, kambe na byona vuhosi lebyi byi famba na nawu wa South Africa. laha hi fikaka hi languta ku ri sweswi xiyimo xa case xi le ka muxaka wihi. Loko hi kuma ku swi bihile, ku na nghozi, ku vavisaniwile kumbe ku halaka ngati, hi va hi nga ha ri na ndlela yin'wana handle ka ku yi monitor-a ku yi ya enawini yi ya report-iwa maphoriseni. yi ta kota ku ya fika aka Magistrate. Mhaka leyi hi tsakaku na ku twisisa ku hi va hi swi kotile ku vutomi byi ya mahlweni hi loko va fika va report-a laha mi kumaku ku kumbe tatana u karhatana na na na na ndyangu ku nga nsati laha mi kumaku ku i kona manana i tikisela vana i kona tatana i tikisela vana i kona wa ka manana i tikisela nuna ku nga e, e, e n'winyi wa ndyangu. Kwalaho ha swi kota muhaxi ku va kombela hi va vitana aka huvo ya tiku leyi hi sengisaka kona mulandu. Hi fika hi landzelela hi vulavurisana na vona hi ku va kombisa ku ri emahlweni ku na nghozi leyikulu leyi taka. Hi ku va kombisa ku ku na nawu loko munhu a nga landzeleli a nga ti kuma e, e, e, e, nawu wu kha wu a nga langutana na na na na ku chajiwa kusuka enawini eka magistrate munhu wa khomiwa a famba malembe leswi na swona swi nga na switandzhaku swa ku ku khomiwa kakwe endyangwini swi sala swi nga ha fambi muhaxi a hi hlayiseni vana. Hikuva vana hi vona hi vulavulaka hi future, hi vona hi vulavulaka hi tiko ra mundzuku. N'wana loko a ri ntsongo a hi swi tivi leswaku mara hi ta kuma hi kha hi dlaya ti president leti a ti ta yisa tiko mahlweni, hi kha hi dlaya va dokodela lava a va ta hlongola mavabyi lama hi karhataka tikweni. So hi marito malamo hi ri a ku vi na ku rhula hi minkarhi hinkwayo. i nkomo muhaxi eminkarhini ya ku tala loko ku ri na munhu wo karhi a nga ku xanisiweni emugangeni tanihi va makhelwani kumbe vaakelana hi va hi ka hi tiva mhaka leyi kambe hi tibyela leswaku a swi lavi hina hi rivala leswaku mundzuku ka siku swi ta lava hina xana loko hi vona munhu a ri ku xanisiweni tanihi va makhelwani hi endla yini hi swona ke um ku na timhangu to hlaya leti ti nga humelela mi nge hi nyika xikombiso hi mhangu yin'we leyi nga humelela malembe mambirhi a ku ya endzhaku hi lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi 2020 leyi emugangeni wa ka makhuva ku ve na um xivilelo kumbe complain leyi nga yi amukela hi ri maphorisa laha wa xinuna a nga kumeka a dlaya nsati loko a dlaye nsati ivi a tsutsuma na yena a ya a ya teka ntambu a ti boha loko se yi ta yi ta mangariwa laha emaphoriseni ivi hi ya kuma ku n'wansati i lovini na n'wanuna i lovini kambe loko se hi ya landzelerisa vaakatiko va sungule ku la ta kombisa ku i khale vanhu lavambirhi va ri karhi va holova ene va tshama va karhi va swi tiva ku lowu wa xinuna loko o ze a ya nwa byala loko a vuya i vuyela ku la ta holovisa saka now loko se hi fike aka xiyimo lexi hi laha mi kumaka vaakatiko ka loyi a nga riki na vutivi i ya hetelela a langusa hi tlhelo ra xiphorisa ku maphorisa va le ku endleni ka yini na kambe swi endla ingaku ku va ku ri na ku hluleka ku ri hava ku hluleka mudlayi lonkulu hi loyi a nga ku voneni ka swilo leswi nga ku humeleleni hi loyi a nga ku voneni ka munhu loyi a nga ku xanisiweni a nga humeleki a rivaleni se lexi lavaka la ta hlohlotela vaakatiko kumbe ku tsundzuxa vatswari swona i timhaka ta ku va nga tshami hi ku langusa xiyimo xa ku va va hleketelela vanhu va va vanhu van'wana vona vinyi va nga swi hleketeleleli Lexi endlaku yi za hi vula leswi i timhaka ta ku mi na ku kuma ku munhu a karhi a xanisiwa a biwa a nga humeli erivaleni hikuva a kha a hleketa ku loko no famba ni ya tshama kwini ni munhu kulukumba a hi timhaka ta ku famba la mhaka yikulukumba hi swi tiveni kulu ku ri ku munhu a mangala um madzolonga ku ya hi rimbewu kumbe ku xanisiwa ka yena i ku i lava xitshunxo hina tindlela to tala leti hi pfunaka vanhu tanihi maphorisa lexi xo sungula hi nga ta xi vula ka munhu loyi a xanisiwaka loko a humela erivaleni hi kota ku va hi nghena hi lavisisa hi ri maphorisa ku ku le ku endlekeni ka yini ivi loko se hi ta va hi kumisise xivangelenkulu lexi endlaka ku va ku ri hava ku rhula emutini kumbe ku biwa n'wansati kumbe ku biwa n'wanuna ha swi kota ku hi hetelela hi va tsundzuxa ku va va endla xilo lexi hi xi vitanaka i protection order protection order yi bumabumeriwa hi hina tanihi maphorisa kambe yi heta yi tiyisisiwa aka magistrate Ivi ke, hi ya hi ya kota ku nyika munhu loyi a nga ku xaniseni ka munhu un'wana a tshama a karhi a swi tiva ku a nga na mfanelo yo va a xanisa munhu, xi va xi karhi xi pfuna swinene. Kambe mi kuma ku aka vanhu vakulukumba va hetelela va tsandzeka ku va va amukela swiyimo sweswo. Tanihi xipano xa Documentary eka Munghana Lonene FM, hi vile na nkateko wa ku burisana na wun'wana wa vaxanisi loyi a nga hela a dlaye nghamu yakwe kambe loyi sweswi, a nga cinca a nga munhu loyi a hanyaka vutomi lebyi amukeriwaka hi mani na mani emugangeni yena i robert mathonsi a hi tweni xitori xakwe hi mina robert mathonsi ni kumeka kwala um etsanini um um mariveni mariveni a because ku na mariveni a na b mina ni ta rhandza ku mi byela leswi landzelaka mina ndzi ni wela ka mhaka ya yona leyi ya ku va ni va ka an abusive relationship in a way ya ku eh rhandza ra mina ni wa ha sungula a swi ri kahle ngopfu ma swi tiva kun'wana na kun'wana swa ha sungula swi va kahle mara sweswi swa onhaka laha ka ku nsati wa mina a ku i kombela ku nghena xikolo e taf mina by then a ni tirha e ya leboga kgomo ni dira ka members of parliament a e tshama bendu then first year a ku ri 2000 a pasa second year 2001 ivi a sungula timhaka ta ku loko ni ya xikolweni ni fanekele ni fona before so nkarhi wo tani loko ni fona a ku ri timhaka ta ku i le xikolweni le ku hlayeni le ku hlayeni le ku hlayeni so na timhaka ta ta ta ta ta ta ta kumeka loko hi ya endlwini a se a cincini a ni byela ku ri hi fanekele hi nga ha hi tirhisa sisirheleri loko ni vutisa ku hi mhaka yini a nga na reason ya ku twala mara at the end of the day i gine siku n'wana a ni byela ku ri yehe a nga ha ni rhandzi loko ni vutisa ku why i ku a wa ni rhandzi a ku ka mina nonho lo karhala ni ku i karhi leyi ni byeli ku ri um next time loko ni ya hlangana na munhu un'wana ni nga ha repeat the very same mistake n'wana wa vanhu ivi ivi a vula ku ri no a xi kona lexi ni nga xi endla mara rhandza ya hina ri va ri continue ri ya mahlweni mara hi mhaka ku va mina ni n'wi rhandza ni tibyele ku kumbexana swi ta hela kasi i didn't know ku leswi taku i swikulu ivi ehenhla ka sweswo loko hi karhi hi rhandzana um ku ya ku ya humelela mhaka ku ni ya ni ya ni ya swi discover ku ri i kume extra affair ivi ehenhla ka swona sweswo ni dina ni ni swi kumini na munhu loyi a rhandzaka na yena hi mhaka ku va um ni swi kume xi henhla ni kumeka ni ni humesa xibamu hi ku kwata ni endla addition kwala na kwala ivi ni duvula ivi n'wansati loyi wa mina a lova so leswi ni zama ku vula ku ri. um munhu un'wana na un'wana i deserve-a ku hanya laha misaveni me leswi ni nga swi endla ni teke e e stupid decision hikuva ni kwatile a swi vuli ku ni munhu munhu a kwatile ni faneke a teka ti-decision ta ku ta ku ti nga ri kahle ti ni end up-a ti ni veka ejele laha ni nga tshama malembe ya ku ringana seventeen years mara a va ni nyike e life sentence of which I was supposed to stay for twenty five years mara hi mhaka ku va. ni fike ejele ni nga joyini swa ti-gangsterism ni tikhoma kahle ni ya xikolweni ni kumeka ni huma after saving seventeen years mara lexi ni nga xi endla na ha ri jele ni ve ni kombela ti-social worker ta le prison ni ku no mani mehe ni dyohini ene ni dyohele vanhu lava vo karhi ni kombela ku ri mi ni arrange-ela ku ri ni ya hlangana na vatswari va nsati wa mehe va ku u lava ku ta endla ni ku ni nga ta kombela sorry because mehe n'wini ni ti rivalerini ni kumbe na xikwembu ku xi ni rivalele se ni xota ntsena ku ni ya kombela sorry ka va lavaya ivi leswi swi vaka ti ku no it's fine mara wa swi tiva ku ni ku kombela ka munhu ku ri na yes na no ni ku eya na swi tiva as long mehe ni ta va ni va byele leswi ni va byelaka swona ni ta va right ivi hi mpela va ya va ya endla ti-arrangement teto va ni teka ni ri north west ni ya polokwane ni hlangana na voho ni kombela ku ku rivaleriwa session ya koho it was very much quick. because vanhu lava va teka mavoko no wa ta ku ini xo sungula hi khensa ku va u ti hluphini ku ri u ta kombela ku rivaleriwa ha swi tiva ku u kule kahle ku va ku sweswi nga hlangana swoho i hlangana swoho ene n'wana wa yena a nge hi vuyi lexi hina hi onela ku xoho hi xoho i ku sirhela nsati wa wehe a ri na tomstone loko u tshuka u kume mali tano ta endla tomstone ku kombeta ku ri hina hi ku rivalerina na problem ivi eka nkarhi wolowo va vhe va byela lava va a ma swi swi va ku no swi possible hi ku munhu loyi n'wi rivaleni mi vhe mi n'wi humesa na a ni hava swi tivi vo so ivi va ku no ku na leswi fanekele swi landzeleriwa hi tsala report hi yisa ndzhaku swi ku taniya taniya of which impela swi swi swi ya va tani na sweswi ni ku ni vulavula relationship ya mehe between voho na mehe yi kahle ngopfu n'wana wa mehe wa mufana i tshama kwale ka voho i pfa a vhakachela la ka mehe a ku na problem so ni zama ku vula ku ri vutomi loko u hanya u ri na swiphiqo vulavula na vanhu vo karhi hayi byela misava hinkwayo byela vanhu lava vona ku va nga ku pfuna um like mehe sweswi hi ku ni hlangana na swilo leswi ni nga hlangana na swona munhu un'wana na un'wana loko o ta ka mehe a la ta pfuniwa hi this kind of things im here and im eh, im happy na le xikolweni ni fane ni ya ni endla ti-motivation um ku pfuneta swa swa ti-crime awareness hi ya ni fika ni motivate ni va byela ku ri vutomi bya le jele byi sona sona sona so so im ready guys um anytime is tea time loyi a kumeka a lava ku va a pfuniwa a a nga a nga a nga a nga tihlanganisa na mina ka nomboro ya 082 35 33 785
vanhu va xisati i vanhu va ku tiyisela swinene lava khomaka mukwana hi laha wu xekaka ha kona ku fikela laha va xanisiwaka va xanisiwa va twa swi nga ha ri nchumu va twa onge hi byona vutomi bya kona A hi tweni wun'wanyana wa vaxanisiwa leswi a nga xanisekisa xiswona. Mina hi mina xikalavito tanihi loko ha ha ri ka 16 days ya ku lwisana ka ku xanisiwa ka vavasati na vana. Ni lava ku mi xerhela swintsongo hi vutomi bya mina lebyi ni nga byi hanya malembe ndzhaku. A ni ri ka relationship. Relationship ya mina a yi ri kahle na munhu wa mina mara problem yi fike yi va na problem loko se hi sungula ku ya ka vona va fika va ni judge ku na tonga hi ni va langutela hansi ni rhandza ngopfu vafana mara hi mhaka ku a ha ni rhandza a ha ku hlangana a ni yimelela like loko va vula swin'wana a ka nge endli sweswo loko va vula swin'wana a ka nge endli sweswo so hi decide ku swa antswa hina hi ya hi ya tshama joni a Pitori. and then hi ye hi ya tshama Pitori mara swilo swi vuye swi cinca loko nkarhi wu kha wu famba so a sungula ku cheat-a mina a ni ri faithful ka yena like a nga cheat-i a ni n'wi rhandza swinene mara yena a sungula ku cheat-a okay a nga ni endli nchumu by that time loko no n'wi vutisa hi solver swi hela mara mina a ni twa ngaku hi byo vutomi bya kona ku loko a za a pfumela ku solver swi ri hi xap problem yi te yi ta va kona la so. a teka ti-girlfriend a ti tisa la mina ni va ka ni ri kona. Loko a ti tisa la ni va ka ni ri kona a swi ni vavisa swinene mara ni ri hava matimba ma ku endla nchumu ende ni nga swi tivi ku why ni fanele ni a ni fanele ni nga move-i ni ya ti tshamela ndhawini ya mina coz a ni ta swi afford-a ku ti lavela ndhawu ya mina ni tshama kona mara a ni twa ingaku hi byona vutomi bya kona. Okay swi ni vavisile loko a hamba a ni vuyisela vanhu mara a swi ni vavisangi ku fana na leswi se ni ya ku ka swona sweswi. U u vuye a sungula ku loko a vuya late ni n'wi vutisa ku kasi why u vuya late a sungula ku ni ba na chava ku biwa swinene na le ka hina vaxisati va ni ba va swi tiva ku na chava a ni rhandza ku n'wi fonela ni n'wi byela eish mina na biwa mara va ni tekela hansi va ni nyadza a wena u dlaya hi xihi lexi xo tshama u kha u nyenyela a wu le ku biweni wena okay ni report-a ku na biwa a wu le ku biweni wena. So ni begin a ni tolovela vutomi byi byiyaka swi ri loko munhu a ri ka relationship u fane a biwa ni hanya ni kha ni tiva ku swi normal ku munhu wa biwa munhu wa vuyiseriwa girlfriend yin'wani munhu like loko a vulavula wa miyetiwa wa xawutiwa na hanya na vutomi byi byiya mihleketo ya mina yi ni byela ku swi ri vutomi bya koho hi byo byi bya ku munhu u fane a hanyisa swiswiya siku rin'wani a vuya navusiku loko a vuya navusiku. a fika a ku mina ni twa ingaku mina na wena hi nge hanyisani so ni kombela ku hi hambana ni kombe ku paka vusiku byebyi u famba loko a wu nga ni byelanga ka ha ri na nhlikani a ni na problem na ku paka mina a ku famba kay a ri serious-i a chavisa no chavisa a ni fonela munghana wa mina munghana wa mina a ta a ta ni a request a ta ni pick up loko a ta a ta ni pick up. Hi laha se ni nga huma ka mufana luya loko se ni ta ni huma ka mufana luya a ni lavalavanga na ha nga ri kona cause ni vuye ni vuyela Limpopo loko ni vuyela Limpopo ni fika ni kuma boyfriend yin'wana a ni tibyele ku se ni move on mara mistake leyi ni nga yi endla ni move on ni kha ni nga holangi ka leswiya a ni ri ka swona ni kuma relationship yin'wanyana kasi u swi tiva luya ku se ni na munhu un'wanyana ene munhu luya u ni treat-a better ka leswi a swi endlisa swona. organizer a vuya limpopo u tshama limpopo mara hayi sayiti ra laha ni tshamaka kona a vuya mina na munhu wa mina lowun'wana a ni n'wi kumini a ku na laha hi kona se loko hi vuya u fika a ni doropa loko a ni doropa laha ni tshama kona a hundza kasi u ta fika a hlangana na luya a ni ba le pitori va fika a hlangana a fika a n'wi pfala ku he munhu wa wena u delela ngopfu a nga voni swa ku ni endliyini se luya hi ku a nga ri na information yo helela a ku okay it's fine ni kombela hi famba hi ya laha a nga kona u ya u ya vulavula na yena kumbexana u n'wi byele mahlweni ka mina a nge he ku deleli okay well va vuyi va ta laha mina a ni ri kona va ri two va ta va ri two a fika a fika a sungula ku nyiba luya a sungula ku nyiba emahlweni ka luya un'wanyana a ni ba and a ni ba hi swilo swo vavisa hi leswiya swa xikongomelo xa ku la ku xa ku la ku dlaya okay a ku ri na vanhu va ka hina lava fitaka ku va nga va vatswari ku haha ni vokokwani loko va va zama ku n'wi khoma ku mi nge ni khomi u delela ngopfu n'wana loyi like a ni ba a ni vavisa ni nga xava na ti-picture na n'wina mi kota ku swi vona ku situation yi vuye yi fika kwini a yi a ku tlhela na hina va yi yisa police station loko ni tlhela na yona a yi yisa police station va police station va fika va ku hi ta khomela. na namuntlha na sweswi a va zangi va ni fonela ni twa ingaku a ni khomekangi kahle hi leswi va nga ni khomisa swona police station coz situation leyi ni nga ka yona and munhu loyi a nga ni ba i munhu loyi na sweswi a ha threaten-aka vutomi bya mina ku ni ta ku dlaya ni ta ta ni ta dlaya va ka n'wina ni ta ta ni ta hisa ka n'wina so a ni ta ku loko ku ri na munhu out there a nga na problem yo fana na ya mina a byeli van'wana lava nga kusuhi na yena lava nga ta n'wi yingisela coz. ka tifemeli a vanhu hinkwavo lava nga ta hi yingisela ku na biwa phela ku na ku ku na ku abusiwa hi ku biwa physically ku na ku abusiwa moya emotional u swi twa ku munhu loyi a nga ni yivi mara endlelo ra yena u le ku ni hlukumezeni like ku vuyiseriwa n'wansati na home n'wansati u byela home mi kumiwa better than wena u abusiwa leswaku a swi va swi ri ku vaviseni ka moya so A ndzi ta ku especially hina vo sesi hina vo sesi ku na vo sesi vo talo out there like va le ku abuse-weni but a va vulavuli hi swona and a ku na lexi va xi endlaka ma vona swantswa ku fana na mina u ya u zama leswi u nga swi zama a police station va fika va ku reject-a but u va u zame something coz at the end of the day mi ta gina mi fa mi ta fela mimitini ya vanhu kumbe mi ta fela kwale va nga ta va mi kumi kona hi ku tsandzeka ku tivulavulela. nkarhi wun'wani mi ta kuma ku a hi abuse-we hi vafana swi kona ku munhu a abuse-wa ka family ku nga ri boyfriend kumbe ku nga ri nuna mara mi kuma ku kwala ka family mi mi kuma ku ni tshama ka hina ku na munhu un'wana wa ni abuser emotional mara ha chava ku vula hi chava ku hlekiwa ko tala un'wani wa ku na ni na munghana mina sweswi u le ka abusive relationship. A ri peni a nga bohangi. Wa tirha munghana wa mina, va n'wi tekela mali every month. A nga lavi ku vulavula hi swona ende na loko mi vulavula hi swona mina as friend, va ngo okay u hlekete ku hi endla yini? A ku n'wi tshiki u ta cinca. Mo ni mi byela vavasati ku hava munhu na wun'we la nga ta pfuka a cincile laha misaveni. Munhu a nge cinci, loko munhu a ri xigevenga i xigevenga and va ta hi dlaya. so a hi hlayisaneni hi hlayisa na vana va hina ku na vana vo tala va nga ku rhepiweni out there hikuva hina va mhaka ku vana hi nga ri na mhaka na vona so a hi hlayiseni vana va hina na hina hi tekela nhlokweni loko munhu a ku ni ta ku dlaya swi tiveni ku ta ku dlaya vito ra mina hi mina noziphondzikula um eh, munhu wa xisati wa ku tirhana na swa ku lwisana na ku xaniseka ka vamanana na vana ma vona loko swi ta ka vanhu va xisati lava ku va le hansi ka tshikelelo me ni wun'we wa voho wa ku me lucky enough a ni ngo biwa hi mavoko mara emotionally financially otherwise a ni ri na ntshikelelo mara ku na lava va ku munhu i biwa a za susiwa matinyo nkarhi n'wana u vona n'wana wa wehe a rheyipiwa mara u nga lavi ku vula okay bava va ta n'wi khoma mpupu wu ta pfaleleka hi nge he swi kumisa ku dya me na vula sweswi ku la ku nga na nkingha na ndlela hi kona Yima wansati a ni pfumeli me ku swi nga endleka u etlela u nga dyanga u hanyile before you were born munhu loyi u ngo i ku nyika swakudya a nga ri kona mara u hanyile a za ku kuma i yini lexi nga tsandzekaka ku ri na loko a nga ri kona u ya mahlweni a hi hlayiseni vana va hina na n'we vini it's your own responsibility ku va u tihlayisa wa swi vona ku swi lava u tiprotecta u suka ka xiyimo lexi u nga le ka xo mara a wu suki tiya nhlana before u fa some are not lucky enough ku va va hanya so that they can tell the side of their story a va kona namuntlha hi ntshikelelo wolowo leswi we a wu ku u lava ku balekela sweswi vana va we va nge hi xikumi xikho kumbe we na we u nge hi xikumi xinju mara a wu ta va u swi siverile sweswo loko a wu balekile u suka ka xiyimo lexi u nga ka xona move before it's too late xana i ncini lexi hi faneleke ku xi endla tanihi rixaka tanihi afrika-dzonga ku va hi papalata ku xanisiwa ka vamanana vavasati maybe hi dyondzisiwe ku tiyisela na leswi nga tiyisekiki i always say ku vavanuna they love themselves men love themselves and they'll always choose themselves vavanuna they will choose themselves regardless of the circumstances loko u ri wansati u tikuma u xaniseka ene u karhi u chava ku ya police station work out an, an exit strategy mara that strategy swi nga vi long enough ku u ta tikuma so u file ka muxadi walowo kumbe ka relationship yeleyo va tele lava va nga fela ndzeni ka ti-relationship hi mhaka ku va ha lava ku tiyisela va tele lava va nga va nga lahlekeriwa hi swi swa ku tala hikuva ha lava ku tiyisela but a person mina ndzi tshemba ku work on your exit strategy exit as long as wa hanya u ri na mavoko mambirhi va ri ntirho wu chava mavoko Loko wo kota ku u ti hanyisa u n'wini hi mavoko hi mavoko ya wena u ta swi kota ku huma ka relationship yeleyo ku na ti-group ta ku tala leti nga fomiwa in south africa and across the world that supports women that have been abused tap into those platforms kuma ku pfuneka ka vanhu va ku fana na valava ku u kota ku ti tirhela u kota ku kuma support na wehe ku u huma ka relationship u nga depend-i ka relationship u tshama hi mhaka ya ku u lava xinkwa lexi u nga ta dyisiwa xona u lava ku hlayiseriwa vana e-e get out of that relationship before you can even die or before you can even lose yourself ku na van'wanyana va ku they cannot hold or they cannot control their anger and the only way they think is to eliminate or ku va va ku dlaya loko ri va xisati na vo va xisati van'wanyana va swi endla swa ku fana na sweswo kuma ku nonoyo u mi chiterile or boyfriend u mi chiterile a hetelela a n'wi dlaya ku va u dlaya munhu it is not the solution loko u n'wi tshika hanya ne yi ta ya mahlweni ne u ta ya mahlweni a wu nge yi byele hi ku la south africa ku na punishment for killing someone what i can say i ku ti tiviwe n'wini learn to manage your anger learn ku va u tihlayisa wo n'wini engqondweni ku u swi tiva ku if a situation does not suit you walk away we need to restructure ourselves we need to regroup as a nation ku na swa ku tala leswi hi nga ta swi endla hi fanele hi sungula we're not saying also ku loko munhu a ri ka relationship ya ku va a xaniseka i fanele a swi pfumela e-e we're saying ku people must understand ku who are they and they must understand ku ti-morals leti hi nga na tona leti hi nga kurisiwa hi tona khale of being black people those are the ones that needs to be enforced and reinforced again hi kota ku swi sivela swa ku fana na leswi but loko u tikuma u ri ka xiyimo xa ku fana na xexo xa ku u ri ku xanisekeni u nga lolohi ku ya a police station ya report so that justice is done ka swilo swa ku fana na sweswo vana va hina a hi va dyondziseni also to, to respect their own bodies so that they don't find themselves in a situation lava abusiwaka na loko va abusiwa va tikuma va ri ka situation yeleyo a va kumi ku pfuneka you know ku na leswi swi vulaka ku nqondo na yi pfa yi vabya minkarhi yin'wanyana u kuma ku ku na a lot of form of abuse in different forms and in different ways vana a va koti ku pfuneka vanhu a va koti ku pfuneka seek psychological help also because even loko u ri ka relationship with partner ra wena ku treata with atmos silence silence hi ku ya ka yona na hi yo vini it is abuse in another form So seek psychological assistance kuma ku pfuneka ka ti-social worker kuma ku pfuneka ka ti-psychologist where they will talk to you to understand yourself ku u mani wehe u kota na ku u nga ti openi up or u ti pfulela ku va u xaniseka hi vanhu va xinuna kumbe va xisati a hi va xinuna ntsena lava abuzaka vanhu na va xisati na voho va na ti-issues leti ti nga koho it can be psychological it can be also be physical issues leti ti nga ko leti ti endlaka ku swi swa ku fana na leswi humelela okay hi swi vonile leswi nga hundza kambe sweswi ni tsakela leswaku hi langutisa mhaka ya ku loko wanuna a ze a teka goza ra ku herisa vutomi bya murhandziwa wakwe kumbe vana a va xanisa hi ndlela yeleyo ku va ku humelele yini u pfuka nampundzu a ti byela ku namuntlha u lava ku va dlaya kumbe ku va ku ri na le Endzhaku swi nga sukela kona hi swintsongo hi swintsongo ke. Ku na tindlela to tala leti hi nga ti kombisaka ta ku xanisiwa ka vanhu. Kambe ku xanisiwa ka munhu a swo vhe swi sungula ku va namuntlha la hi ku wa xanisiwa hi n'wi vona a dlayiwile. Ku na tindlela to tala leti humelelaka loko vanhu vambirhi va karhi va tshama swin'we evukatini kumbe endyangwini wun'we va ri nuna na nsati. Mi kuma ku xo sungula loko va holova ku sungula ku va na ku rhuketelana. Loko ni ri n'wanuna ni rhuketela n'wansati, ni twa ingaku a ni n'wi byelanga swona loko n'wansati a tlhaya phinda a endla xihoxo lexi a nga xi endla ku ri ku hi ku tolo ni n'wi rhukanile mi kuma ku a na ha tirhisi ku n'wi rhukana hi la se ni sungula ku la ta n'wi tshembisa ku ni ta n'wi ba swi ya swi ya a endla xihoxo lexi a nga xi endla futhe se swi tlulela kun'wana ni hetelela ni ba mi kuma ku ni ba hi mpama loko se munhu a be hi mpama hetelela swi vona ku ingaku munhu loyiwani a nga twa a nga ha tirhisi mpama loko se munhu loyi a endla xihoxo yena se mi kuma ku i ya tirhisa matimba kumbe a tirhisa swibakele kumbe a tirhisa swin'wana na swin'wana leswi a vonaka ingaku um eh, yehe n'winyi i ta hetelela a va a ti a enetisekile hikuva a tirhise switirhisiwa swo swoleswo e vito ni thandi wa ka mageza ni tirha eka xiyenge xa national prosecuting authority ehansi ka unit leyi hi vitanaka soca ku nga sexual offenses and community affairs ni un'wana wa timaneja ta Tithuthuzela Care Centre leyi kumekaka eGapana kwala Limpopo. Sweswi ku sukela hi ti 25 ta November ku fika hi ti 10 ta December hi ta va hi langutane ni mhaka leyi ya 16 days of activism no violence against women and children leyi eka yoho hi nga ta hi ya langutana ni ku xanisiwa ka vana ku xanisiwa ka vamanana ku pfinyiwa timhaka ta ku va vanhu va lwa madzolonga emindyangwini ni timhaka ta ku va e vanhu va tlhakisiwa eka toho ti thuthuzela care center leswi leswi hi swi tirhaka hi tirha yini na e vanhu loko va kumeka va pfinyiwile ku nga va kwihi na kwihi enhoveni yihi na yihi va amukeleka eka tithuthuzela care centers ta hina hikuva hina ti-service leti hi va nyikaka toho i yini service leti hi ti rhendaraka eka thuthuzela care center ku na mhaka ya ku va hi ku nyika ti-counseling Thuthuzela Care Centre hi laha hi kambelaka koho ngopfu eka vanhu lava nga pfinyiwa hi ku eku pfinyiweni ku na swo tala swi humelelaka vanhu va sala na mavabyi eku pfinyiweni kwalaho ka tithuthuzela hi na ti-forensic nurse leti hi tirhaka na tona leti tivaka ti kambela hi vulavula ni hi madzolonga emindyangwini ku na vanhu va va ku va xanisiwa more especially vanhu va xisati lava biwaka emindyangwini ya vona se ma amukeleka loko eka tithuthuzela Care Centre ku va mi ta mi ta kumeka ti-counselling. Hi va hi tlha hi endla na ti-joint session leti hi kotaka ku va hi tswalela lava va va ku va mi xanise mapapila mi ta mi ta hlangana na voho hi kote ku va hi vulavurisana loko ku va hi mi refera etimhakeni ta tikhoto ta le kusuhi laha mi ya ku mi ya endla eti-protection koho eka tikhoto leti nga koho ekusuhi na n'wina. xin'wana lexi hi xi endlaka eka tithuthuzela care center i timhaka ta ku va hi va hi landzelerisa loko munhu a pfinyiwile hikuva eka thuthuzela care center loko wu fika hina leswi hi swi vulavulaka hi swi vitanaka e collection of evidence kwala loko hi collectile e vumbhoni lebyi hi byi lavaka hi va hi va hi ku landzelerisa hi medication hi ku eku pfinyiweni ku na ku sala ka mavabyi ku na ku va munhu nkarhi wun'wana a va a vavisekile emiehleketweni ku ni ku va emunhu nkarhi wun'wana na miri wa yehe physically a va a vavisiwile hi yo mhaka hi kote ku operata hi ri eswibedhlele sweswi loko hi karhi hi ha sungula eka pfhumba leri ra 16 days of activism hi hlohlotela vanhu hinkwavo hi nga miyeli hi nga fi emindyangwini hi nga fi hi vabya eka leswi hi hlanganaka na swo hi va ku hi hluphiwa hi swona a hi yeneni hi ya rhipota etikheyisi leti hinkwato etipolice station ta le kusuhi kumbe mi ta kwalaho ka tithuthuzela ta le kusuhi na n'we hikuva mi ta kota ku va mi pfuneka mi va mi kote ku va etikheyisi ta n'we ti yisiwa tikhoto ku va evulawuri kumbe vululami byi endla leswi byi faneleke byi endla swona mhaka yin'wana lava ku hlohlotele vanhu i ku ri a hi rhipotele tikheyisi ta ti-rape ngopfu ti-rape ku nga si hela seventy two hours 72 hours ni vuriwa hi masiku manharhu hikuva loko u tshama na yo case leyi yi endla ku va nkarhi wun'wana yi nga ha koti ku tirheka leswi swi endla ku loko fika khoto a va ha ri na vumbhoni byo khomeka va ya va ya endla leswi va nge va relaya eka oral evidence se namuntlha ni ri kona namuntlha emahlweni ka n'wehe ni ri a hi tirhipoteni tikheyisi leti hi nga miyeli hi toho loko ya ha kongomana futhi na ro pfhumba lera 16 days a ni ta ku nan'we va makhelwana loko mi tiva ku ri en'wana wa le next door wa pfinyiwa a hi vuleni hi nga miyeli hi swona hikuva lexi dyaku enkava wa wena mundzuku xi ta dyewa makwenu lexi dyaku wa makwenu mundzuku xi ta vuya eka wena so na mi hlohlotela namuntlha loko hi ya ta va hi ya ri sungula hi ya hi ya rhipota emihlovo leyi hinkwayo ya tikheyisi Ku na mhaka yin'wana na yo hi hlanganaka na yo yi nga mhaka ya trafficking in person ku nga ku tlhakisiwa ku na vana vo tala va tlhakisiwaka vana lava tlhakisiwa va suka va ya vekiwa etindhawini to karhi van'wana va ya endliwe tinghwavava ku nga ti-prostitute van'wana va yisiwe emasin'wini va ya tirha van'wana va tekiwa va ya vekiwa etindhawini leti va nga ha ku tiveki ku ekaya hi le kwini hi laha mi kumaka ku hi hlangana na ku va vavasati vo tala eka tindhawu teleto va kumeka va xanisiwa xikan'we ni vana vana vo tala va kona mintlhanu vulavulaka va tirha emapurasini lava nga lo tlhakisiwa i ku xanisiwa ka vana koloko loko lamuntlha loko hi ya ha ta sungula 16 days hi ya hi ya sivela emhaka yo fana ni leyi loko en'wana hi nga n'wi voni a hi neni police station hi ya rhipota ku en'wana a nga kona ekaya va kote ku emaphorisa va landzelerisa hi ku u nga tshama na swona kasi en'wana i rhwariwile i ya endliwe prostitute van'wani va crossisiwe tiborder va ya va ya nyikiwe mintirho leyi a va nga fanelangi ku va va yi endla van'wani vana va hi va fambisiwa va ya xavise ti-drugs kun'wana ekule laha hi nga ku tiveki se kwalaho ka sweswo loko hi ha sungule pfhumba leri na ha vula nakambe a hi yineni hi ya ripota tikhayisi ta muhlovo wolowo madzolonga emindyangwini ku na vanhu va lwaka emindyangwini ku nga vatswari ngopfu leswi affect-aku vana e vana va dina va nga ha teki kahle exikolweni vana va nga ha concentrate eka tidyondzo ta vona hi madzolonga lawa ya humelelaka ekaya swi nga va swi khosiwa hi mhani kumbe swi khosiwa hi papa mara eka sweswo na swo ni ri hi nga miyeli na swona a hi yeneni mahlweni ya tirhipota ti-case ta mihlovo lowu a hi hinkwavo vavanuna lava xanisaka vamanana eafrika-dzonga nakona va ringeta hi tindlela hinkwato ku va va sivela ku xanisiwa ka vamanana na vana se xivutiso i ku

a va ti va ta mangala a swi bohi ku loko munhu a mangala nandzu a ti vula vito ku na tindlela to tala leti vanhu va nga ti tirhisaka ku va va hi kuma aka tona loko ku ri ku munhu a vona ku wa chava ku ta police station va nga hi fonela ivi va vula ku hi xikala vito kambe le ka makhelwani wa mina ku hava ku rhula ni kombela ku maphorisa mi nghenelela tanihi maphorisa hina maphorisa lama nga trainiwa lava tivaka interviewa vanhu lava vaku va ri ka xiyimo lexi xa ku xanisiwa hi madzolonga ku ya hi rimbewu lava nga ta kota ku va fika va nghenelela hi ri maphorisa ha swi kota ku va hi endla xitatimende on behalf of complainant kumbexana munhu loyi a nga swi laviki ku va a humela erivaleni yi teka dokete yi yisa aka magistrate laha magistrate va nga ta kota ku va va fika va teka xiboho ku ya hi leswi nandzu wu nga ta va wu ri hi xiswona eka nkarhi wa sweswi a hi tweni xitsundzuxo kumbe switsundzuxo kusuka eka loyi a nga na ntokoto hi tlhelo ra ku xanisa vaxisati loyi hi nga burisana na yena loyi ku nga robert mathonsi a hi tweni xitsundzuxo xakwe um loko
ko va ku ri na munhu loyi a nga a nga le ku xaniseni ka munhu un'wanyana especially from kusuka vavanuna a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswi landzelaka n'wana mhani tshiketa ku endla sweswo u swi endlaka hi mhaka ku ri munhu yaloye u n'wi xanisaka hi loyi i ngo wa n'wi rhandza and i ku va eku veni u n'wi rhandza a wu na right ya ku twa nga ku wa n'wi owner munhu yaloye i kwalani na wena hikuva ni. mi ri na rirhandzu swin'we rirhandzu ha ra wena u ri wexe i ra n'we mi ri vambirhi that is why loko ku ri na something leyi mi faneke mi yi endla kaya mi tshama swin'we na nsati wa wena mi yi solve rather than ku ri wena i teka nsati luya u n'wi endla e, e, e, e tool box i n'wi kumbe punching bag i tshama i kha n'wi bukutela kumbe ku n'wi karata i n'wi abuser hi marito kumbe physically so so a ni ta ku advise ku ri tshika kambe wena ku ri na problem i vona nga ku problem ya wena a wu koti ku yi solve na nsati wa wena lava vanhu lava va nga na profession lava kotaka ku pfuna because u ta heleta u ri jele and wena ku advise ejele um u ngo vona mehe sweswi ni vuyini ni nga ri na xivati it's not because me a ni lo tlhariha ngopfu um swilo leswi humelelaka le ndzeni ka jele leswi ku nga nhlekani a swi tshamisekanga n'wana mhani um swi nga endleka wo swi vona hi siku rin'we i wa ti tiva leyi nga ha pfuki so ni zama ku vula ku ri and a ni ku chavisela because it's hard in there ku na vanhu lava va vitanaka gangsterism so loko wo kumeka u va u nghena jele u nga twisisi ku ri wehe hi wehe mani i lava yini evuton'wini swi nga swi nga dlina u hanya malembe yo tala u nga vuyi hi mhaka ku ri u ngetele xigwevo xa wena ndzeni ka jele kumbe u hanya hafu ya vutomi bya wena ivi lebyi bya byin'wana u fa because u va u nghenele ka swo ka u nga swi twisisi so a ni ta advis-a munhu un'wana ku ri a tshiketa ku abuser vanhu hi mhaka ku ri leswi a nga ta hlangana na swona swi nge vi swa kahle vumundzuku bya ye byi ta va byelela jele ndzi ba mandla ndzi vuyelela eka wena muyingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela loko titsone swa ku tala eka madyambu ya siku ra namuntlha u yi lomba tindleve ku va u yingisela documentary leyi i tlhela u yi lomba matihlo ku va u yi langutisa eka swi fambisa mahungu swa hina tanihi munghana lonene fm makomba ndlela ndzi khensa nakambe vafambisi va xitichi ku va va hi nyike nkarhi wa ku va hi lulamisa documentary leyi na ku tshemba leswaku na wena tanihi mingiseri u dyondza swa ku tala eka yona ni nga rivala njhani ku khensa muhumelerisi mukulu wa documentary leyiwani loyi ku nga yena puledi ruth maphophe ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla na ku tshemba leswaku muyingiseri u tiphinile kambe ku nga ri ku tiphina ntsena na ku va u dyondze swo karhi eka documentary leyi a hi hlanganeni eka documentary leyi landzelaka kwala eka munghana lonene fm makomba ndlela